گرمی دی وجہ توں گلی اچ تاں کوئی ہے گیا نہ بندہ نہ بندے دی ذات ہے اساں آپ کلے سے ماشاءاللہ ولاگ تھی گئے سٹارٹ جتنے وی یار دوست احباب چینل تے نویں نویں آئے ہوسن یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا سبسکرائب کر گن سن تے فالو شیئر کر چھوڑے سن یار دوستاں دے احباباں دے اگوں مہربانی ہوسی گرمی زیادہ ہے شدت گرمی دی بڑی گھرو باہر آیا سے سن نیو لوکیشن تے کھڑ کے

خوبصورت جانی سارے لکھے ہیں سلو ہی گلو بولیں دا پہ کہ محلے والے میرے ڈسٹاپ نہ تھی مجھے کہ سلیم بار ہوا کہ کیا دھاڑ دھاڑ کھا دی تھی چلو کوئی گل نہیں راسو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی بھی بار تے انشاءاللہ تکو پیارے پیارے خوبصورت جے نظارے لکھے سو تے پیارے پیارے ویلیج لائف دے لیول دا تے پسینہ دے دے پہ وینا پسینہ میں آمڑ کار ہے تے کوئی سمجھ نہیں آندی تھی سی کیا کام بھی آج بہت سارے کرنے ہیں عید تو ویسے نیڑے ہے کوکے دے مال بھی پورا کرنے دے باقی راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے سو تاں دل توں لگ جو تھی گیا تے باقی چل دیں باہر چل گے تاں کوئی خوبصورت جے وزٹ کروے نے پیارا جے والا سنسان ہے بالکل تے بھرا تھوڑا مل ہے کلا ہی بدماش ہی دا چلو توبہ نوز باللہ باقی دعا کرے چل دیں خوبصورت جے تاں کوئی باہر نظارے دیکھے نے پیارے پیارے

ویور ٹرین گاڑی دا ساؤنڈ سنڑا ہوئے نا اگلا ریس ڈیندا پیا ہئی تے گڈی کوں سپیڈ اچ چلیندا پیا ہئی تے اساں اس توں ایں گالوں ایندا ساؤنڈ سنڑوایا کہ اتنی اک سپیڈ اچ نکل سکدی ہے ٹرین تے اے کیونکہ ایندے تے لوڈ ہے لوڈنگ دی وجہ توں کر کے نا اس گالوں سپیڈ اچ بھجیندا پیا ہئی تے باقی وین دی اگلی ہن سپیڈ تے سپیڈ بھیجدے پئے نا پہلے چند سپیڈ اچ آندی پئی ول اساں ولاگ بنڑانا شروع کر گھیدا ہئی تے بڑی سپیڈ اچ نکل گئی ہے۔ تے باقی چلو ماشاءاللہ وی آئی پی ہو گیا ماحول تے ولاگ سارا بندا پہ سرائیکی کلچر دا پیارا جے نظارے تے ویلیج لائف دے خوبصورت جے باقی نال نال راسو گرمی دا ویسے عروج ہے ہواواں بھی چلیاں ہوئی ہیں سامنے چیک کرو اتنی سپیڈ ہے ہوا چلتی پہ لیکن گرمی دی وجہ تو شدت دی وجہ تو ول بھی کر کے پسینہ وغیرہ آندہ پہ چلو کوئی گل نہیں اللہ خیر کرے سی اساں اپنا پیارا جا خوبصورت جا سرائیکی کلچر خوبصورت جی سرائیکی سرائیکی میٹری بولی کو پروموٹ کرے سوراں دے اور انشاءاللہ تساں ساڑے نال سجن بیلی جڑے رہا سو تے تو کوئی میں اساں پیارے پیارے سرائیکی کلچر تے پیارے پیارے نظارے ڈیکھے سو باہر تو تاکو ویو چیک کرنا کروائے باہر تو سا کافی ٹائم دے آ گیا تے ساڑا بیلی سلون والا بھی آیا ہوئے تے بڑا پیارا جا نظارہ ہے ایڈو خوبصورت جا ساڑا چوک ہے مشتاق چوک اگو ساڑیاں بوتلاں بینا والے اس کو مشتاق چوک بہن گھاٹ نظر دا پہ چلو کوئی گال نہیں تے باقی راؤ نال نال خوبصورت جے ویلاگ تے بڑا پیارا جے دلچسپ ویلاگ تاکو ڈی گیسو ایویں جڑے راؤ نال چل دے ہیں خوبصورت جے ویلاگ دی طرف تے بڑا پیارا اور مزیدار اجاؤ ناراض نو اے اجاؤ ناراض جیندی خاطر در در رول گئے کملے تے پاگل بھول گئے

آدھے ہاسے جیندے سر دے سائیں اج سجن کریندن نائیں اج او نرازن اوئے اج او نرازن۔
اعجاز توں اتنا کالا تھی گئے نا تیرا کیمرہ نہیں ریزلٹ فوکس کریندا پیا کہ بھئی توں چٹا کیڈوں نظر سے۔

خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے گھن کے تے دنیا شاپنگ کریں دی پہ دنیا مست ودی ہے اللہ پارو خیر تے اساں اپنے کیبن تے کھڑے ہیں روزی روٹی کریں دے تے ساڑی شاپنگ ہے عید دی اے اے ماشاءاللہ اساں کی تھی شاپنگ عید دی ڈھیر ساری کیونکہ ساڑی شاپنگ دے ویچے یہ ہی شامل تھے نہیں زیادہ تر شاپنگ کر کی دی اللہ پارو خیر عید دی تے باقی تو ساں پیارا جے کمنٹ کر کے دسے سو خوبصورت جیاں تو ساں عید تے شاپنگ کی تھی کوئی نہ ساڑی تاں شاپنگ ہی ہوندی ہے اساں ولاگ بناونے اللہ پر رکھا ہے تے روزی روٹی کرنی ہے تے اتھے باونے ہیں تے باقی شاپنگ سجن بیلیاں دی ہوسی دوستاں باباں دی ہوسی ساڑا خوبصورت جے ولاگ ہوسی ویلیج لائف دا پیارا پیارا عید دے حوالے نال تے باقی راسو انشاءاللہ نال ٹچ ہے تواڈے تے کوئی غلطی کوتاہی دی معذرت باقی پیارا جا سبسکرائب کریو سو سبسکرائب فالو شیئر کرنا تے بھولنا نہیں ویسے محبتاں ڈیونی ہیں تے میں تاں اپنے کیمرہ مین کو ڈینا ذرا پکڑے اے دور دا سین چیک کرو ویور کیسا ہے پانی میں کو ڈیون دور دا سین ایویں دا ہے بھرا توڑا بک اچ کھڑا تھیا تے ماحول فل پروٹوکول تے اللہ پاروں خیر تے باقی سارا ٹائم مائی زیادہ ضائع تھی ویسی معذرت ہے تھے فریج لینے ہیں کچھ باقی مال بچا ہویا سپیئر کرے سو تے باقی تھوڑے تے باقی انشاءاللہ تعالی کوئی غلطی کوتا ہی تھئی ہوے دا سا معذرت چاہ سو دیسو خوبصورت جے ولاگ نال اجازتاں ولاگ چھوٹا بناوے وڈا بناوے ناراض نہیں تھی ہونا پیارے جے ولاگ نال اللہ حافظ